Ƒe nyagɔ ye nye one of the remote community yi ke le Keta municipality ya te yi ke ƒe nyagɔ yi ke nye primary school ɖo yi ke nye school yi ke le afi ma yi ke KG mele ƒe nyagɔ o. Keta municipality enye ame yi ke ɖo ye ɖokui dzi be ao. Aleke ɖeviwo woanɔ aƒeme ŋu kekeke ne wotsi vɔ hafi woayi ɖe class one le eŋɛnyagoa? Enye nu yi ke eŋu gblẽm le woƒe sukuyiyi ŋu. Ta wònye be KG meli oa? Cape Town Municipality enye ame yi ke ɖo edzi be ao, edze be yewoatu KG alo KG block tɔxɛ aɖe na wo kple susu be ɖevi yiwo ke nye ɖevi suewo hã woadze suku gɔme eyi ke medze be woanɔ aƒeme hafi woabe o woatsi vɔ ƒoo hafi ava yi ɖe class one o. Yi ke va wɔ abe ke. KG mele sukua o efia be eya dze be nanɔ aƒeme ʋuu o woƒe class one de yina ɖo afi nayi class one ko magblɔ be keta municipality enye ame yike edze agbagba etu e class room block tɔxɛ aɖe yike nye modernized class room block ne KG viwo yike nye KG one KG two viwo yike magblɔ be egba alo eye eva ewɔ commissioning tɔxɛ ma hand over tɔxɛ ma Ne edua dza yike wokɔe ne headmaster be wa awu suku nu ya ŋu ne ɖeviwo yike wa ɖe zaza yike ɖevi yiwo katã le dua mea wa nye nu yike akpɔ dzidzɔ le eŋu. Ʋe nya gɔe nye community yike afi ne na yi afima enye na nu sese blibo afi na ge ɖe duma me. Etsi yiwo tso gena la, ebawo fa gena la yike nye community tɔxe yike light hã me li o, clinic ɖe ke me le duma me o. Fukpekpe nye le ʋe nya gɔa enye nu yike enye taɖoame blibo Keta Municipality a, wonye ame yi ke do be a yewoakpɔgbɔ be nu ka yewoawɔ kple zu be ʋenyagɔ ƒe nu nayi ɖe ŋgɔgbe kple zu be enuwo natrɔ le ʋenyagɔ. Míkplɔ video ya ɖo ne míakpɔ nuyiwo katã adzɔ le ʋenyagɔ le egbea ƒe ŋkekea me. Akpe na mi be agbaa na subscribe to Everlove TV.

ŋɛnyagɔdukɔ abe afima ye KG viwo nɔna ge alebe primary school le dua me ya gake fiye nye gɔmedzedzea ŋutɔŋutɔa meva le ɖeviawo si o mele dua si o ya ɖeviwo ne woli ʋu ko wodzo yi wobo yi ɖe school ko woxɔ wo ɖe class one sike mena be Sukudede ƒe ale wòdze be wòanɔ ne ɖeviawo ƒe tsitsimea, mena be wòdzena dzi nyuie o. Gake Taminiko Asɛmblia kpɔe be ehiã be míatu kedziblɔki aɖe na ɖeviawo. Alebe eya ye kɔntratawonu. Ta mee na míava kɔe de asi na dua. Hmm. Hena ɖeviawo ƒe zazã. Hmm. Titna le ŋku ɖa le mi hafi wo transport mi kɔ va fi ya. Eh, materials wo kɔ va fi ya ɖe. Leke wokɔ nɔ ne mi? Ne kɔ especially le contractor. Actually, a contractor ye ata gblẽ nyuie awu ale menya gake le nye experience abe ame yi ke vana afia edziedzi enea, azɔlizɔzɔ alo ŋuɖoɖo ŋutɔ va afia nye nu sesẽ gake wòava nye be nàva transpɔti exɔtunuwo, semɛnti, ekpeku, eke, ziŋgli, atiwo akɔ to tɔ ya dzi ŋu akɔ va kɔƒea me. Ee, wo ŋutɔ èɖo ŋu akpɔe be menye nu vi ye ge wòala o gakea, ee enu wònye mí dzi be míawɔ ne

Meva teƒea zi etɔ̃. Ame kae ʋunya gɔme tsi? Meva gbã, meva atia vi. Wobe ao. Ame hã gblẽ atia vi o. Mayi ɖe hatɔ godo. Wotrɔ yi ke ta. Etrɔ va va yi hatɔ godo. Wo ʋunya gɔme le afi ma o. Magava atia vi. Magava atia vi. Eva kana hatɔ ʋunya gɔme tsi. Menya be dɔ godoe. Edɔ godoe. Kɔntrakta gbe medɔ awɔ ko elabe ewɔ to godo. Agba kɔkɔ ɖe fu. Ema la fɔ nɛ. W'atia vi tɔ hã be yehiã sukuxɔ. Wo gɔmedzeƒea atia vi ʋe nya gɔme ŋlɔ agbalẽ dzi. Ta atia vi tɔ be yewo toe. Ema awɔ. Wòanya agɔ ŋutsu be godogodo. Exɔa mi design xɔ kple ŋsu be sukuviwo woanɔ kpɔ me. Etsi na nɔ me. Ŋkpɔ afɔ dzi le me ɖe. Ehiã be teƒe ne nɔ anyi ɖeviwo amlɔ anyi. Ake tafa nyɔ be game ba do. Mmea wɔ sini xɔ katã me. Ade light ma ke wònyia be kani ma le afi yɔ ta. Emi na shi sini na ŋutsi. Abe tso emɔto va afi hã edzidzi. Takɔnɔ tata kpe fu.

Menye ya ɖekae va fi zi etɔ̃ hafi va ke ɖe fi o, nye kplie. Gbe ɖeka ya ƒo zã ga anyi hafi míva do ɖe ati ya ve. Gake meva kpɔ fia me be nyemawɔ dɔ o. Ani kɔ ɖe eme. Elabe kaka míva nɔ ekpe kple nuwo fɔ lɔlɔ kɔ nɔ tsia flɔ kaka fia va nɔ kɔ va fi la, edidi. Gake ŋdi na be ao.
Yeyɔna be tɔgodoa, gake ŋkɔ nyuitɔ ye nye ŋɛgoa. Ye nya nye me xɔ de eme. Ne miege ɖe tsiaƒua toa. Nusianu yike dim wole be wòano du ma, eli xoxo. Ne wobe tsi to pipe me, eli. Ne wobe kaɖi, eli. Ne wobe mɔ, eli. Ne wobe telefon, eli. Suku nyuiwo, eli. Asi, tsɔtsixɔwo, egodokɔwo, public places wo, wo katã wo li. Eya ta togbɔ be tɔgbuinyewo heluviwo tso va tso kɔƒe ɖe dzelu kɔƒe me nye dzelu kɔƒe vi dzidzia, heluvi ya tɔgodo wotso alo tɔgodo wole. Eya ta tɔgodo vi dzidzie me nye. Mamanye, fiavinya. aƒenu etso saɖa me kple tsia me. Eya ta tɔgodotɔwo ƒe nu dzɔ dzi na Mawu o tsaƒua to. Tsaƒua tɔ dzi ɖeɖi ya meli o. Ne mlɔ anyi zã kaka nàfɔ menye ko tsaƒu tsi va to ɖe etome nu. Àfɔ lava ɖe asi anɔ tsitre ʋuu. Eŋu nake hafi nàƒu wò mɔa dzo. Eya tae nya meva, wotɔ tsi dzinye meva. Meɖoe kplikpaa be nye dɔwɔƒe ɖe sia ɖe alo dɔ akpa gãtɔ yi ke mawɔa, ele be wòanɔ ʋe go. Hafi ko nye dɔwɔƒe nadze. No maye na be eme va teti wobe. Tso gli me kɔ yi ɖe ati me. Edze be woado mɔ ma elabe teƒe ma amewo megate ŋu to mɔ ge ɖe edua me o. Ebe kaba ŋutɔ woɖui. Ƒe Fiaƒe. Ye míedi ʋu. Ye aƒu me. Mawu tɔ la.

Gake a nyi me va fia kpo, nyi me kɔe nyi ŋku ha kɔe kpo. Ta teƒea me le bɔbɔe o. Teƒea didi o nye. Ne dzi me la shi wa me ta fia va go. Hmm. Ala ba to onyo ju zon mi le kwa go ha. Ne mi ne shi po nyo ba shi pro man shi ro man ro me le bɔbɔe o. Eya, hmm, me le bɔbɔe kwa o. Okay.
Ne mi ro ko mi bla be mi gaga ro chi me. Ta ha ba fi ha. Onyo pa. Ala ba mo mo la fi na mo te. Lagoon na cough the all the time. Ava school le um nu le le ati abi alo kata ŋutɔ mo. Teƒa didi na wo pa. It's very very stressful. Mm. Anɔ fi ala ba one hour ne in. out one hour two hours ta time a time wo katã dzi ŋdi kple zã ma katã menyo o eta sukua mi ke wɔ afi ma la enyo paa hmm. ana amiwo le afi ma woate akpɔ gome ayi sukuu nyuie wo hã woawɔ nu ne woava akplɔ dukɔ me na mi in the future. Hmm.
egbenye zi gbãtɔ mafia vam yi ŋutɔ la ʋedome metso etsi medodo mía gbɔ o. Efi ame ƒe agbe ame mi ŋutɔ ƒe aketa ŋutɔ ƒe woa ɣleti ɖeka koe nye ya. Ta efi ame ƒe la to me is an adventure and an adventure that maybe ne nyi ƒe dzinyelawo se be me le nyateƒe fi ŋku fufu lae la maybe woakpɔ BP. Gake ah ele miawɔ dɔ ko miawɔ dɔ aɖu. Ke yi ke ya, at least míaƒe dɔ ye be míkɔ development kɔ va na ameawo. Esi keke hã ameawo nya ɖe ko dze be development ne ɖo wo gbɔ. And I'm very happy that I'm part of the team who came to commission this project in this deprived community today. Be nye zi gbãtɔ meva
dua ɖokuma nɔ ŋkɔ sem gake nye ŋutɔ ne meva tsi atsi avi ko eyo nye tɔ nu gbé ta yi me te ŋkpɔ mɔnu egena ɖe ʋe nya gɔntɔ gake gbã atso ge miaƒe MC. bubutɔ woyɔna be Emmanuel Gamega ye nye ame yi ke na míenya be egbea le be yewoava ŋu sukuxɔ tɔxɛ aɖe ŋu na kindagati viwo alo ɖeviwo yi nye gɔmedzea sukuviawo. Ena be nya mete ŋu va kpɔ o teƒe yi ke woyɔna be Ŋenyagɔ. Ale be mɔ yi míezɔa enye ŋutɔ ƒe kpɔkpɔ geɖe elabe etɔ yi dzi míetɔ anɔ abe twenti five va se ɖe tameƒoƒo blaeve vɔ etɔ̃ va yi ɖe blatɔ̃ vɔ. etɔ̃ hafi míaɖo edua me. Abo afɔe míegazɔ hã, míegazɔe abe eh, miniti bla etɔ̃ ne. Wo katã va yi abe gaƒoƒo ɖeka kple enuvi aɖe ne hafi míege ɖe eʋenyagɔdua me. Ta mekpɔe be nye nuteƒekpɔkpɔ yi ke nye hã ma atsɔ tu ƒoe ne vinyewo. Egbe nye he gbãtɔ meva ƒenyagɔdoa me gakea, Hafi woadze projecta gɔmea, ye kple engineer míedze agbagba be míava ye gbɔ eve katã. Gake atsiaƒu ko míeva tsi. Ewɔ abe time ma hã nye atsia ɖɔ ta míete ŋu ge ɖe dua me o. Ta egbe nye ʋe gbãtɔ mege ɖe ƒe nagɔ dua me o. Abe ne èlé ŋku ɖee akpɔ be enye e teƒe yi ke esesẽ hafi nàva ɖo afia. Si ke be woyɔna be ɖe yevugblɔa be ɖe hard to reach. area so edze be e le nye nukpɔkpɔ tsi nua e ame yiwo le dua mea wo woƒu vi aɖe kpem ale be edze be dziɖuɖua alo distrikt assemblia nadze agbagba e a ade kpo ɖe wo hã wogbɔ abe ale enuwo le ketaa atsia vi abɔ kple etɔwo ene.